Әссәламү алейкүм, мөхтәрәм милләттәшләр! Эфирда Татарлар тапшыруы, студиядә Илдар Кыямов. Бүген Татарлар тапшыруының кунагы, язучы, Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы Марат Кәбиров. Марат әфәнде, исәнмесез! Татарлар тапшыруына хуш килдегез! Хөрмәтле тамашачылар, безнең бу көннәрдә Башкортстан һәм Татарстан язучылары катнашында бик кызыклы бер чара узды. Анда һәрбер язучы үзенең каләм осталыгыннан тыш, сәхнә осталыгын да күрсәтте. Безнең хәбәрчеләребез әзерләгән видеоязманы карап узыйк, аннан әңгәмәбезне дәвам итәрбез.
Татар язучылары турында без нәрсәләр беләбез соң? Әлбәттә, күпләр аларның әсәрләрен санап үтәр. Ләкин язучылык эшеннән тыш та Ходай аларга башка сәләтне дә мондан биргән. Бүген татар язучылары концерты. Фойеда сәхнәгә чыгар алдыннан әзерлек эшләре бара. Кемдер тальянын күтәргән, икенчеләре җырларын кабатлый. Халык алдына чыгу дулкынландыра шул. Безгә кунаклар килде Башкортстаннан. Һәм без шул ике куянның кыерыгын тотыйк дигән шикелле башкортлар белән үткәрәбез семинар, яшь язучылар семинары. Һәм аларга инде әзрәк күңелләрен күтәрергә дип инде ничектер безнең бездәге очрашулары истә калырлык булсын өчен дип менә шушы язучылар концертын оештырырга булдык. Чыгыш ясаучыларның саны егермегә җиткән, җыр, бию, уен кораллары, нәфис сүз. Кем нәрсәгә сәләтле. Баянда да уйнадым, мандолинада да уйнадым, кубыз да чирттем, биедем дә, нәфис сүз белән дә шөгыльләндем. Әмма шулар арасыннан менә шагыйрьлек өстенлек алып китте. Һәм мин гомерем буе җырларга яратам. Ә мин инде
Барлык гармуннарда уйнаштыргалыйм. Ләкин э, мин оста гармунчы түгел, үземчә генә кешедән качып кына уйныйм мин. Шуңа күрә менә бик каушыйм әле мин. Ялгышмасам ярар идем. Без инде әдәбият өлкәсендә эшли торган кешеләр. Әмма ләкин мин профессиям белән профессиональ артист. Заманда Галиәскар Камал театрында артист булып эшләгән кеше. Тинчурин театрында 8 ел эшләгән кеше. Үзегез беләсез, актерлар инде алар җырларга да, биергә дә тиешләр. Үземнең күңелдән чыккан, үзем көен язган, үзем шигырьләрен язган җырларны җырлап карарга булдым. Белмим, бәяләрсез инде. Билгеле инде монда катнашу безнең өчен бик тә җаваплы һәм һәм дә ки истәлекле. Чөнки, әйткәнемчә, инде 40 ел элек без Тукай клубының сәхнәсендә чыгыш ясарга туры килгән. Һәм менә шул бүген инде без кабат үзебезнең яшьлегебезгә кайттык. Бәйрәмне композитор, юморист, артист Алмаз Хәмзин ачып җибәрде. Башкортстан белән Татарстан арасындагы дуслык җепләре нык, очрашулар, иҗади кичәләр һәрдаим үткәрелеп торыла. Язучылар союзы тарихында беренче тапкыр без яшь әдипләрнең иҗади семинарын үткәрәбез. Башкортстандан менә ун әдип тә алып килдек, яшь әдип тә. Шуның бишеһе татар, бишеһе башкорт һәм Ошо нидән Казандан бишә барлыгы 15 кешенең кулъязмаһын тикшерәбез. Һәм шунда инде менә фикер алышканда үзегез белән аралашкан битендә ул теге хакыйкат туаты һәм бу безгә генә түгел, башлап иҗат итүче кешеләргә дә ул бер алга Этәргес булып тора бит инде.
Тамашачылар уч төпләрен кызганмый, һәр чыгышны алкышларга күмә. Бер җыр гына җырлыйм дип чыгучылар да

Кошлар кебек оя корып, аермасын безне Раббым, гомер буе шулай берләгәләп яшик, дигән җыр инде бу. Бик озак Себердә яшәдем. Гомер буе сагынып, үземнең моңларны

Э, Марат, менә безнең э, күп кенә э, тапшыруларыбыз интернет аша халкыбызга тарала һәм сез дә китапларыгызны, гомумән иҗатыгызны интернет аша дөньяга танытасыз икән. Бик сирәк язучылар гына болай эшли. Ни өчен сез мондый юлга алындыгыз?
Ул моннан берничә ел элек инде, бер 10 ел элек дисәң дә була торгандыр. Бу китаплар юнләп чыгарып булмай. И бар укучыга бар җиткерәсе килә бит инде. Гәзит журналларда гына булса да әз кебек, шуннан интернетка күчәргә туры килде. Хәзер әкрен генә барыбер үз укучысы, үз аудиториясе бар бит инде. Нәтиҗәсе димәк сизелә. Нәтиҗәсе дисәң дә була.
Менә интернеттагы эзләү системасында чыннан да Марат Кәбировны җыя башласаң, шунда ук Марат Кәбиров әсәрләре, Бердәнбер һәм кабатланмас, Мәхәббәт яңгыры кебек тәкъдимнәр килеп чыга. Димәк, сез Пәрәвездә популяр шәхес. Шулай да сезне күбрәк интернеттан беләләрме, әллә инде басылып чыккан китапларыгыз аркылы таныйлармы? Үзегез ничек Ну, ул уйлыйсыз? икес, икесе дә бардыр инде, ул бер-берсен тулыландырып килә торган әйбер бит инде. Интернетта, интернет белән кызыксынган кешеләр, шөгыльләнгән кешеләр, ә монда инде теге кәгазь китаплар, интернетка керү мөмкинлеге булмаганнар да таныша. Ә менә, гомумән, әдәбиятка килүегез турында сөйләбезгез әле, ничек язучы булып китәргә уйладыгыз?
Аны сөйләсәм, аның ничек икәнен дә, дә әйтеп бетереп булмыйдыр аны инде. Ә шулай да тырышып карагыз әле. Ничектер.
Язылган инде шул. Мин теге әдәбиятны яраталар инде бәләкәй чакта. укылган, кемнәргәдер өйрәнергә, ошарга тырышылгандыр. Минем инде Әнгам Атнабаев яраткан язучыларның берсе, шагыйрьләрнең берсе булды бит инде. Беренче вакытта язган әйберләр ничектер аның стиленәрәк тартым. Аның йогынтысы белән. Әй, аның йогынтысы белән.
Аннан гомумән теге әдәбияткә мәхәббәт шул алып килгәндер инде, сөйрәп китергәндер. Ә менә беренче кайтаваз укучылардан нинди йөрәк булды, нинди э, фикерләр ишеттегез? Ну, әйбәт дип беренче укытучылар укучылардан булган хәтер белмим инде әле менә теге лекцияләргә җибәрәсең бит инде бәләкәй чагында. Менә ул вакытта инде менә Марат энем әле әсәрләрегез бик булып бетмәгән дигән әйберләр. Ул андый хатлар хәтсез килде инде. Аларны кайсын шунда җыртып атып бәргән чаклар да булды инде. Ә болай басылып чыккач анда ниндидер анда инде укучылардан мөнәсәбәт Аллага шөкер ул. Инде бер кайчан да э, укучы кызыксынуына мохтаҗлык кичермәдем.
Ә менә укучылар белән элемтәләрегез бармы? Алардан ниндирәк фикерләр ишетәсез? Ну, Үзегезгә хатлар язалармы? Төрле фикерләр, шул интернет аша да, аннан очрашканда кайсы кайсы шылтыратып та. Әлләгән кеше дә бар, Мактаган кеше дә бар, барсы да бар. Булырга тиештер. Теге бөтен кеше дә бер төрле түгел, бөтенесе дә ошап та бетеп булмый бит инде. Шуңа күрә ул э, әдәбияткә, синең иҗатыңа да төрлечә караш булырга тиеш. Теге мактайлар дип борын күтәрергә, хурлайлар дип тоташ башына ияргә кирәкми торгандыр. Ул ике төрле дә булырга мөмкин. Ә күбрәк кайсы әсәрләрегезне укыйлар? Төрлечә.
Төрлечә була. Әй, менә бердәнбер кабатланмас инде, иң шул интернетта да иң популяр булып киткән әйберләрнең укыйлар инде, басылып чыкса, Аллага шөкер. Ә бер елны бит әле сезнең бер әсәрегез иң күп укылган китап номинациясендә җиңүгә дә ирешкән иде. Мәхәббәт яңгыры. Әйе, аннан чыккан, соң чыккан да шул ничәнчедер урын алды инде. Мындай укучылар, Аллага шөкер, рәхмәт аларга, алар булмаса язучы юк бит. Әйе. Укысыннар. Ә ни өчен нәкъ менә шушы әсәр укучыга кызык дип уйлыйсыз үзегез? Сез бит инде аны иҗат иткән, тудырган кеше. Аптыраган инде. Үзем дә шаккатам инде. Юк, теге кайчагын да язасың,
нәрсә язганыңны да белмәйсең дип әйтсәң, ул кызыграк яңгырарга мөмкин. Чынында да шулай, ул белмәйсең бит аны. Ул әйбәт әсәрме, алама әсәрме, укучыга ярармы, ошармы? Ул инде басылып чыгып, Басылып чыккач та әле белеп бетереп булмый. Шул кызыксыну булса, ана инде. Ә ни өчен яратканнарын, ни өчен укыганнарын белмим. Ә менә язучының э, иҗат кухнясына бераз эчкәрәк керсәк, әсәрнең сюжеты, композициясе ничегрәк туа? Әллә белмим, мин теге композицияләр, сюжетлар Уйлаган белеп юк. тормыйм, ниндидер геройларны ни- Үне һәркемнең үз язу манерасы бит инде ул. Бар теге сюжет белән, интригалар белән эшләгәндә миңа ниндидер бер характерны Бер ситуацияга куям да, аның артыннан гына язып кына барам. Рәхәт. Әй, үзе үзеннән үзе эшләнде. Ул үзе тере тере характер булып җитешә икән, аның артыннан гына йөрисең. Монда теге уйлап, интригалар корып, сюжетлар ясап интегәсе юк. Ә менә ул характерны кайдан аласыз? Тормыштанмы, күршеләрдәнме? Тормыштан инде ул теге күп йөрисә, йөрисең күп күрелә бит инде. Аннан ул язучы булгач, ана күңелгә үзеңә кирәкле әйберләрне, характерларны, детальләрне Барыбер җыясың, үзең дә сизмәстән җыясың. Ә менә бүгенге заман герое ул нинди кеше дип саныйсыз? Ну, бүгенге заман герое ул нинди дисәң дә, ни дисәң ул түгел инде. Аннан герой бит инде теге уңай герой ана да булмаска мөмкин. Ну, бүген бит инде кеше матди якны кайгырта торганрак, ниндидер прагматичныйрак кеше. Ул инде теге Сугыш вакытындагы коммунизм дәверендәге кеше кебек теге ура кычкырып амбразурага ташламаска мөмкин. Ул әле теге бу амбразураны сатсаң күпме файдасы тияр микән дип тә уйларга мөмкин. Шуңа хәзер прагматигрәк заман бит инде. Ә менә татар дөньясында кайнаган герой, гомумән әдәбияттагы башка геройлардан аерыла аламы? Ул татар дөньясындагы гомумән э, теләсә нинди милли герой ул икенче милләтнекеннән аерыла, чөнки ул татар язучысы дигән сүз ул теге татарча язучы гына түгел бит. Ул инде синең бар халкыңның менталитет менталитеты, аның тормышы. Ну, татар бүтәннәрдән аерылган кебек үк э, әдәби әсәрнең герое да татар икән ул аерыла инде бүтән милләтләрдән.
Ә хәзерге язучылар, Марат, менә сезнең фикерегезчә, э, шәһәр тормышын чагылдыралармы? Төрлечә бар инде, чагылдырганнар да бардыр. Әйе. Менә сез э, күренекле язучы Роберт Минуллинның якташы, Башкортстанның Илеш районыннан. Аның белән сөйләшеп, фатиха алганыгыз, киңәшләшкәнегез бармы? Аның белән без киңәшләшеп торабыз. Аллага шөкер, әйбәт мөнәсәбәтләребез. Теге ул якташ та, миңа абый да кебек. Әйе, остаз.
Кайчагында инде теге килешеп тә бетмәскә мөмкин, без аерылырга да мөмкин фикерләр. Ләкин якташ, ул якташ инде, һәм талант бит әле. Менә бүгенге көндә кайсы татар язучысын күбрәк укыйлар дип саныйсыз үзегез? Мин аерып кына әйтәсем килми, һәрбер язучының үз укучысы бардыр дип уйлыйм. Чөнки укучысы юк икән, язучы юк бит инде. Ә бездә алар, Аллага шөкер, китаплары чыгып тора, чыккан китаплары таралып бетеп тора бит инде. Шуңа күрә берсен берсе белән чагыштырасым килми. Шул ук менә Нәбирә Гыйматдинова, Мәдинә Маликова, күпләр бит инде, һәркайсының үз укучысы. Ә үзегезгә кайсы язучының иҗаты якынрак? Кемне укыдыгыз соңгы араларда? Соңгы араларда миңа барсында иҗаты якын. Аннан менә Галимҗан Гыйльманның бит э, бик э, албастылар дигән Әй, романы бит инде ул менә татарда бердән бер әсәрләрнең бер э, булырлык. Шул ук э, Айдар Хәлимнең Өч аяклы аты. Әй, әй. Менә бу әсәрләр минемчә инде э, теләсә нинди дөнья әдәбияты дип әйтәбез, дөнья әдәбияты гәүһәре дип әйтәбез. Менә шул дәрәҗәдә иҗат ителгән әсәрләр.

Әдәбият нинди дип шундый инде ул. Әдәбият бит. Элеккеге кебек үк.
Элеккеге кебек үк түгелдер. Барыбер заман белән бергә теге тормыш үзгәрә икән, әдәбият та үзгәрә. Ә нәкъ менә шул уңайдан инде икенче сорау туа. Интернет һәм кино заманында укуга ихтыяҗ үзгәрдеме? Татар телендә язылган әдәбиятны укучы аудитория менә бүгенге көндә ул кемнәр алар?
Ул үзгәрә торгандыр.
Менә Теге
кино барлыкка килгәч бит инде ул бездә генә булган күренеш түгел, кино барлыкка килгәч шул ук менә Америка язучыларында да менә хәзер бетте, әдәбиятның киләчәге юк дигән фикерләр булган бит инде. Аннан телевидение барлыкка килгәч тагын шундый ук фикерләр булган, шундый ук бәхәсләр, шундый ук кайгырышлар булган. Интернет барлыкка килгәч инде бу әйберләр бөтенесе бетә дип уйларга мөмкин. Бөтенесе бетә дигән уй.
Ләкин әдәбият барыбер бетмәде, ул ниндидер электрон китаплар рәвешендә дә, интернет аша да менә Хәзер инде карасаң, э, интернетта библиотекадан күп әйбер юк. Ул инде ихтыяҗ булмаса, кеше аны алмаса, беркем дә библиотека ачмас иде, шулай бит? Әлбәттә. Шуңа күрә әдәбиятка ихтыяр, э, ихтыяҗ бар. Укыйлар. Аннан инде э, бөтен кеше дә укыйдыр дип уйламыйм мин. Ул киноны да бөтен кеше дә карамый, телевидениены да бөтен кеше дә карамый, карамаган кешеләр бар. Шуңа һәрбер э, һәр кешенең үз
Зәвыгы. Әй, үз зәвыгы, үз үзе сайлый. Марат менә хәзерге вакытта элеккеге шикелле заман түгел бит инде, үзегез дә әйтеп үттегез. Элек Россия, дөресрәге СССР халкы иң күп китап укучы халык иде. Диванга сузылып ятып бүгенге көндә китап укучылар бик сирәк, шуңа күрә аудио китапларга өстенлек бирәләр. Менә машинада барган вакытта кабызын куйдың, тыңлап барасың. Менә сезнең э, андый Юнәлешкә карашыгыз ничек? Үзегезнең китапларны шундый вариантта эшләргә теләк юкмы? Бик әйбәт андый караш.
Мин бу күренешкә мин бик уңай карыйм. Чөнки әдәбият ул аудио булса да әдәбият бит инде, ул электрон вариантта да әдәбият, кәгазьдә булсын, барыбер әдәбият. Шуңа күрә заман нинди, заманның нинди таләпләре, шуңа яраклашырга тиеш формат. Инде Марат менә сезнең Мәхәббәт яңгыры дигән әсәрне хәзер аудиовариантта эшләргә уйладык ди. Кемнәрнең укуын теләр идегез ул китапны? Менә анысын әйтә алмыйм инде. Тавышландыру.
Әйе, менә ул теге авыл турында уйлаган юк әлегә.
Марат менә Герман Кох дигән язучының Ужин кичке аш дигән әсәре миллионлаган тиражлар җыйган Европада. Менә бүгенге көндә әдәбиятның 21 нче гасырдагы миссиясе сезнең фикерегезчә нәрсәдән гыйбарәт? Һәм без бүген нәрсә турында язырга тиешбез?
Ул әдәбиятның миссиясе теге заман белән үзгәреп тора торгандыр инде. Бу коммунистлар чорында икенче төрлерәк карый идек бит инде, тәрбия коралы дип. Бүген әдәбият тәрбияләй микән? Мин инде кайчагын да шикләнеп куям, чынлап та әдәбиятның ниндидер тәрбияви көчкә ия булганына. Аннан шул ук вакытта әдәбиятны барыбер ниндидер күңел ачу чыганагы итеп кенә дә карасы килми. Менә ул әдәбиятның миссиясе дип менә бүген чынлап та зур тиражлар җыярга мөмкин. Ана шул күңел ачу әдәбияты бит инде. Алар җыялар да. Мин инде кызганычка каршы Герман Кохны әле укымадым. Шуңа әйтә алмыйм. Ләкин менә ул тиражлар мәсьәләсендә дә ниндидер э, прогноз куеп булмай торган э, вакыйгалар, күренешләр еш булып тора бит инде. Шул ук Умберто Эконың э, теге имя Роз бит әле. Ул менә ул әсәр теге экспертлар фикеренчә дә инде берничек тә тираж җыярга тиешле әсәр кебек тоелмаган. Ни ул чынлап та теге укый башласаң чынлап та шулай бер карасаң гади генә әйбер күп. Ләкин әй, ләкин менә бу җиде бит. Бу иң сатыла торган китапларның берсенә әверелде заманында. Шуңа күрә инде ул менә теге тиражлар җыяр өчен нәрсә эшләргә икәнен белсә язучы, ул шуны эшләр, аны телевидениедән кайдандыр әйтеп сөйләп утырмас иде. Шуңа күрә монда инде теге ничек үзеңнең шәпкә тиюең ул күзаллап булмый торган, алдан күзаллап булмый аны. Марат, менә язучының төп коралы тел. Менә нинди тел белән язырга кирәк, кешене шушылай миллионлаган тираж белән җәлеп итәр өчен. Бу баксаң күрсәң, менә экспертлар фикеренчә, анда күпмедер бер билгеле күләмдәге сүзләр генә кулланылган. Фәлән хәтле сан дагы. Халык та гади телдә сөйләшә, аралаша. Менә сез бу мәсьәләдә ничек дип уйлыйсыз? Ну, тел гади булырга тиеш инде. Ул теге ниндидер гади булырга тиеш. Аннан соң тел инде ул тел проблемасы, проблема инде ул чынлап та. э, теге ачыктан ачык ниндидер икеле өчле фикерләргә дә э, төрле төрле фикерләргә урын калдырмаслык һәм ялкытмаслык булырга тиеш бит инде ул һәрбер җөмлә ул бер адым кебек бит ай ай шуңа күрә теге э, синең максатыңа укучыны да ияртерлек булсын ул
Марат, менә үзегез әсәрне язган вакытта сүзлекләргә еш мөрәҗәгать итәсезме? Юк. Әле менә бу сүз ничек әле дип. Юк. Димәк, сүзлек. Юк, юк. Сүзлеккә
мөрәҗәгать итә башласаң, ниндидер ул бүленәсең, шикләнәсең. Әй, ул менә э, синең башта туган фикер, ул үзенең сүзе белән туа, үз агымы белән туа бит. Аны җиткерергә дә шул шул сүзләр, син белгән сүзләр. Ә белмәгәнен сүзлектән өстәсәң, ул бары тырпаеп тора. Әйе. Совет әдәбияты чорында менә Демьян Бедныйларны, әйме, Маяковскийларны, Шолоховны да, хәтта Һади Такташларны заказ буенча язган, дәүләт заказын үтәгән дигән бер ниндидер караш бар и. Менә бүгенге заманда заказ буенча язу бармы һәм моңа мөнәсәбәтегез ничек? Ну, заказ буенча язу ул мин алама дип уйламыйм. Чөнки ул заказ кемдер бирә икән. Димәк, сәләте бар кешенең.
Сиңа, юк, менә бу әсәргә башта әле ихтыяҗ бар дигән сүз. Ул кайдадыр басылачак, кайдадыр кемгәдер кирәк әйбер дигән сүз. Шулай бит. Э, аннан соң заказны э, бит э, мин кабул итәм икән, мәсәлән, мин үзем үземә каршы килгән, үз рухыма каршы килгән заказны алмыйм. Хәт миллионнар түләсәләр дә. Шуңа күрә инде бу, әгәр заказ бирүченең теләге белән язучының теләге туры килә икән, ә нигә эшләмәскә? Марат, сезгә иҗади уңышлар телибез. Бүгенге әңгәмәбезгә катнашуыгыз өчен зур рәхмәт. Яңадан яңа китапларыгызны укырга насыйп булсын. Рәхмәт, үзегезгә дә зур уңышлар. Шулай итеп, хөрмәтле тамашачылар, бүген бездә кунакта язучы, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Марат Кәбиров булды. Бүгенгә менә шулар студиядә Илдар Кыямов эшләде. Хөрмәтле тамашачылар, татарлар тапшыруы белән элемтәгә керергә теләсәгез, рәхим итеп редакциягә шалтырата аласыз. Казандагы телефон номеры 570 50 76, Казанның коды 8 843.